Дуслар, сәлем! Бигрәк уңганда инде үзем. Үзем галим, профессор, үзем бакчачы. Ха? Менә бу алмаларны да их, үз кулларым белән үстердем бит мин. А, Тышым тышты дип торам. Дуслар, менә хәзер инде апрель ае, әйеме? Ә алмалар әле генә агачтан өзеп алган кебек, шундый шырдап тора. Алмакайларым минем. Дуслар, мин бит Гали Галимович, җир йөзендәге бөтен хайван үсемлекләренең телләрен аңлыйм. Алар белән сөйләшә алам. Беләсегез килсә, мин алмагачларым белән дә сөйләшеп йөрим. И, мин сезгә су сибәрмен, сез миңа күп итеп алма бирерсез дим. Эй, дуслар, тагын нинди җимешләрне агачта үстереп була? Беләсезме? Әйдәгез, белмәсәгез, бергә видео карап өйрәник.
Алма, армут, слива, Чия, абрикос, шәфталу, әфлисун, мандарин, анар, инжир, манго, папайя. Дустым, Болар барысы да җимешләр. Алар агачта үсә. Безгә татлы җимеш бирә торган мондый агачларны без җимеш агачлары дип атыйбыз. Безнең бакчаларда алмагач, арму, слива, чия агачларын очратырга мөмкин. Бу алмагач. Аның биеклеге 12 метрга җитә. Алмагач гадәттә 60-70 ел яши һәм уңыш бирә. Ә менә иң карт алмагачка 374 яшь. Ул Америка Кушма Штатларының Манхэттен утравында үсә һәм хәзер дә уңыш бирә икән. Алмагачның җимеше тәмле һәм сусыл алма. Аның җиде меңнән артык төре, сорты бар. Җирдәге барлык алма бакчаларын бергә җыйсак, алар биләгән мәйдан 5 миллион гектарга җитәр иде. Алмадан кайнатма, компот, Алма суы ясыйлар. Как кыялар, китереп куялар. Дустым, ә бу груша яисә армут агачы. Бер агач 100 ел буе уңыш бирергә мөмкин. Армут бик сусыл һәм тәмле җимеш. Аннан кайнатма, компот ясыйлар, киптереп куялар. Ә тагын ул бик файдалы. Груша югары тән температурасын төшерә, тешнең эмален ныгыта, кәефне күтәрә. Армут агачыннан йорт җиһазлары, савыт-саба һәм музыка уен кораллары ясыйлар. Бу слива агачы. Аның җимеше слива яисә кара җимеш. Ул бик тәмле һәм баллы. Аннан кайнатма, компот, как ясыйлар, киптереп куялар. Слива аш казаныш чәлнеген яхшырта, ашыйсы килү теләген арттыра, организмны ныгыта. Бу чия агачы. Аның җимеше чия. Ул сусыл, бераз гына әчкелтем һәм бик тәмле. Аннан кайнатма һәм компот ясыйлар. Чия канны чистарта, организмны зарарлы матдәләрдән арындыра, йөрәкне ныгыта, югары тән температурасын төшерергә ярдәм итә. Дустым, җимешләр барысы да шундый тәмле һәм файдалы. Шулай бит? Тик җимеш бирә торган агачларны үстерү өчен күп урын кирәк. Ә менә Америка Кушма Штатлары профессоры Сим Ван Акен 40 җимеш бирә торган агач уйлап тапкан. Әйе, әйе, Бер агачта бер юлы 40 төрле җимеш өлгерә. Алар арасында слива, шефталу, абрикос, нектарин һәм чиянең төрле сортлары бар. Язын бу үзенчәлекле агач хуш исле матур чәчәкләре, ә җәен һәм көзен татлы җимешләре белән куандыра. Дуслар, искиткеч бит бу! Мин дә бер агачтан берничә җимеш үстереп карарга булдым әле. Күз алдына китерәсезме? Агач берәү генә, ә җимешләре бармакка җитми хәтта. Кырык, кырык төрле җимеш бер агачта. Ярар, мин бакчага чыгып керәм. Белмимус, беләмус. Язның бер көне Ел туйдыра. Киттем. Ә, алмаларны алыйм әле.